ni sure ku ri loko ya dropiwa full track ene swa humelela na Canis a tlula na two lines or three lines na swi tiva ku Mthimbani a swa ti-beef a va swi rhandza ngopfu vanhu vo fana vo Mthimbani plus na hina laha ka chanele swa beef ni hi la ngo swona a ni na mi byela ku beef yi entertaining ene beef at least ya pfuxa nyana music so it's no it's mhaka ya bad yaleyo mhaka ya beef yi kahle ngopfu yi kahle ngopfu mhaka ya beef. so mu mu ni tlanganyana record leyiwani um video clip leyiwani ya muthimbana a ri ku bifini ka gagaxi and hi nga rivali guys ku ri um show ya hina yi sponsoriwa hi swash fashion kusuka la giyani a section a al house number 206 mi nga va kuma ka whatsapp or mi nga va fonela kunene if mi lava ku rhungeriwa swa tiunifomo eh, everything swa swa swa swa swa mucato anything lexi mi lavaka ku xi mbala ka ti-special occasions mi mi nga va nga mi dizayinela va tlhela va mi teka na ti-measurement mi tinambara ta vona hi teto na na Gmail ya vona hi yona ya kwalano i swa fashion a giyani ene loko mo va byela futhi ku ri tinambara ta ta ta n'wina kumbe ti-contact ta n'wina hi ti kumi ka ka Vhuruvhayi I'm sure na na na discount loko wo kombela u nga yi kumi. so without wasting any of your time guys mo hi vhela hi ya mahlweni hi twa ku ri mthimbani u ri yini hi gagaxi mthimbani
um Mm. hlupha leswa malunga ti-lyrics no van'wana ya vona xitututi xa mina and loko ni vuya ni ta va ni ri na mayindi nyana after loko ni khifiwile ya ma xidumbu lexi hello
Tsimbani. Mali liya leyi ya levela. Swa ku u ta ni ignora, it's not going to work. Hi nge nandzikeli nchumu, I can tell you 100 percent. Emalini kona futhi a tlangeni.
so loyi gagashi guys mi nga rivali ku ri gagashi u hakele muthimbani ku ri a performa

a pfala xikweleti xa yena lexi a nga yangi nkarhi lowu a ku ri na Kena Islenia so i gagaxi loyiwani a ri ka foni obvious loko ku gagaxa vo munhu a nga fiki that day a ku kasi ku ndleka yini then chimbana a ta na switori swa yena obvious gagaxi na yena va dlini va exchange na va exchange hi marito va exchange na hi marito ka ka what we call ka ka ka whatsapp so i voice recording ya gagaxi leyiwani i like the fact ya ku muchimbani u tirhise this um voice note As uh, as an intro ka this track. I I like that. Ah, i nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona it's not even a threat but i nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona swi le kule ngopfu na wena swi le kule ngopfu na wena so i nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona ku laveka mali liya yi fe senda mali ya namuntlha na a wu deliveranga service i nge heti mali nga tirhanga swi kona swi sweswo se kombela ku senda mali ni ti ni nge hi vulavuli nakambe loko ku ri ku u lava nyimpi u ta ku u ta yi kuma zamlomo
eh, a ni gaga xivulini ku ri loko a lava nyimpi eh, a nga yi chavi so nyimpi hi leyiwa mthimba no yi tiseli mara leyiwani nyimpi ya ya ya ku entertaina hi personal leyiwani ko va beef nyana leyi fanelaka ku entertaina vaseketeri so i mhaka ya kahle plus na gagaxi u poste nyana after ku ku va mthimba na drop video leyiwani a posta laha ka ka page ra ye ka facebook komba ku yini message wa mthimba wena wu fikile mara yena a nga swi tekangi hi personally lexi ni xi rhandzaka so a hi a hi continue-weni ba swilo leswiwani swi hela fast na video xa ku a xi lehangi lexiwani xi komi ngo um munhu ve ni ni yi tlanga kahle kahle

so very to be continued hi ta yimela full track hina yi twa mara ka full track hi mfana wa miwele bush i don't think va ta n'wi tshika ka ka full track swi nge tsandi va nga n'wi laheli mfana wa mina kni swi nge tsandi na n'wi tiva ku mthimbani hayi ka swa ti-beef um hi swona ngopfu a swi rhandza ngopfu so if u nge se subscriber meka sure ku ri wa subscriber u tlhela u khumba na notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku loko ni uploada ti-video and uh, another thing guys ish ko va ku beef ya canice na na na mthimbani yi personal nyana that's why ni nga lava ngopfu ku ku hi vulavula ngopfu hi yona um ka mavhiki lama nga hundza na swi tiva ku ri yona yi ri ku trendeni van'wani va ni taxa va ku yi lava ti-updates hi hi ri leswi nga humelela hi Mthimbani na inani na Canines so mina ni ku a ku na lexi ni nga xi ni nga ta xi vula because un'wana na un'wana u hlamusele side ra yena eka ti-live ta vona va ve live hinkwavo ka Facebook mara Mthimbani u tlhele a post-a video leyi a nga explain-a side ra yena leyi a ya live liya leyi ni nga swi tiviku why and Mthimbani u inani u delete video liya ni nge se yi kuma. a ni nga swi hleketi ku ri a nga a nga sukela a a inana a a dileta ngoma liya hi ku ya hi mina ni ndza ni ngoma a ni nga swi hleketi ku ri a nga dileta video liya liya a ri live ka facebook mara ni vona yi nga ha ri kona lawani mara ya canice yi kona mi nga mi nga mi nga yingisela sayiti ra canice na ti-recordings leti a ti nga phohla letiya so na khensa guys ku va mi hi langutiselini namuntlha um hi ta tlhela hi hlangana ka nkarhi lowu taka sweswiwani hi le ka 600 subscribers making sure guys ku ri masubscriber kwalano ku nga ri khale hi ta va hi ri ka 1000 subscribers eh ni khensa seketelo wa n'wina guys ni khensa seketelo wa n'wina ku ku kusuka mbilwini ni ta maker sure ku ri ti-updates na review ya makhandlela vanhu vo tala va le ku ni chekiseni va ku yeyi wena wa u nga review track leya ya makhandlela leyi swo boha hi nghenela track ya makhandlela guy and ku ve ni ni ni ni ni meka sure ku ri a yi review wa makhandlela because track leya ya makhandlela leya canice leya ve ri yo yi nga susa beef na na ka muthimbani ve ri yo yi nga kwatisa muthimbani ku ri ku za ku va na beef na nyakanyaka na timhaka letiya ta vo one man show na vo party ya misava mara beef liya ni bule mina maybe two months or three months ago ni ku no mani ku na beef lawani mara beef leyiwani a ni yi voku yi le xihundleni vanhu vo tala va nge se swi voni ku no ku na beef la beef leyi yi le xihundleni mara sweswiwa swi ni tsakisa yini beef yi humele handle mara problem i ku yi personal if va lava ku lwa a va lwi li ri kale va nga pfalela leswi swi pfalelani ti-event mani yimi na swona swi pfalelaka ku mani a nga hosti kwihi mani a nga hosti kwihi un'wana na un'wana u na right yo hosta event guys

kule ngopfu na wena swi le kule ngopfu na wena so i nga sunguli swilo leswi nga ta ka nga heti na swona ku laveka mali liya yi fesa nda mali ya namuntlha na a wu deliveranga service u nge heti mali yi nga tirhanga swi kona swisweswo se kombela u senda mali fe ni hetini ni nge hi vulavuli nakambe loko ku ri ku u lava nyimpi u ta ku u ta yi kuma zamlomo